Le hei zan in kan program tur chu Rev. Doctor Vanlal Hnema kan pa ber a pian cham kum sawm ruk leh pakua a kim ni a ni a. Zan inah hian in chhungkua ah he program hi Inkhawmna program a nei a, chutianga zaite, lawmthusawite, thuchahsawina te neih kan tum a, hei hi a birthday sawm ruk pakua hriat reng nan kan rawn buatsaih a ni e. Kan program tur ka rawn puang ang e. A hmasa berin, Kristian hlabu sawmhnih leh pathum kan Pathianin min hruai zel thin tih kan sa ang a. Chumi zawhah chuan hun hlan tawngtaina ka rawn nei ang a. Tichuan chumi zawhah kan tute Zuzui leh Jenny, Julia Malsawm Dongi, Jenny Malsawm Kimi ten Pathian fakna hla an rawn sa ang a. Tichuanin chumi zawhah lawm thusawina kan nei anga, chumi zawh chuan kan fan upa ber Zuzuinu Eden Tharnghakkhi fakna hla sa turin kawl hla ta chin chi, he hla hi kan duh em a kan request i ni, chu chu min rawn sak sak anga, chumi hnungah chuan birthday. kan lawmna a neitu pa kan tih ang chu, chu chuanin i thuchah tawi a sawi ang a. Tichuan chumi zawh chuanin Lalpan tawngtai danin zirtir angin kan programme kan ti tawp dawn a ni. Lehkha kha zan ina kan hun hman dan tur tlangpui a ni a, a hmasa berin Pathian hnenah. Kan hun te hlanin tawngtaina i lo nei ang. Lalpa kan Pathian min hmangaihtu hei zan inah hun tha tak mai min pe a, kan lawm a. Tichuan hei pa ber mai kum sawmruk leh pakua thleng mai nang indamna hriselna nen i kaihhruai avangin lawm thu kan sawi a. Chu chu zan inah hian chhungkuaha programme nangma hminga inpawlhona neia zan inah hun hmang tur kan ni a. kan inkhawmna te kan inpawl hona te hi a bul atanga tawp thleng a min hruai turin Isua Krista hmingin i kutah ka nawn hlan e. Amen. Le, tunah Kristian hlabu sawmhnih leh pathum kan Pathianin min hruai zel thin tih kha lo sa ang u.

Kan that vang leh kan fel vang nei lova Pathianin vei ni thleng a, fate tanah te, tute tanah te, ka pa, ka pu ti tur a nga kan lo dam te hi hlawhmawm em em a. Kan pa hming chu fakin awm rawh se. Amen. Chu zawng chu ni mai rawh se. Nia hei keini nupa hi. Kum sawmruk leh pakua thleng Pathian ina kawppui tura min pek te, atu a fate nupui fanau enkawl thei tura tun thlengah a nuna zuah hi a lawmawm ka ti a, tin chu mai bakah a hun kal tawh zawng zawng te han thlir hian rawngbawlna kawngah a hun a that lai leh a vang lai zawng zawng te lo hmang zovin hetiang hian a Pathianin a lo kaihruai a, tunah hian fa pariat neiin tu pali neiin Lalpan vawi ni thleng hian a kaihruai a, kan Pathian a hming fakin awm rawh se. Amen. Tichuan tunah hian a fanu upa lam pali an ni a, a fapa te pali an ni bawk a, chungte chu Pathianin a an puitlin thlengin min kaihruai sak a. Zirna kawngah pawh Pathian khawngaihna zara an hlawhtling chho va, heng zawng zawng hi Lalpa tana kan lo inpek ve natling lo tak Lalpa malmin sawmna a ni a, mi angin sum leh pai zawngten malsawmna dawng lo mah ila, Pathianin fanau malsawmna min pek te, an zirna tluang taka an zirte hi a ropui a, hei hi a pa pawina duhthusam a ni a, A duhthusam ang taka Lalpan fanau a pek te, hetianga zirna kawnga an kal chho te hi kan lawm em em a. Tichuan hei ka tawngtai saknaah chuan mihring dang kum chu sawmsarih tih a ni a, mahse chakna vangin sawmriat tih kha damhrisel taka sawmriat hi. a a ni lo ber a, min dampui turin duhsakna ka hlan nghal bawk a ni e. Amen. Ni awm awm e. Le tunah chuan Zuzuinu Pi Eden Thar Nghak i kan fan upa ber. Kawl hla Tachin chi an ti mai a, Christmas hla a ni a, he hla hi a engtik kum ngei i sak kha. Sangli leh pasarih vel khanin a sa a tikhanin album kha an zingah an siamna khan he hla hi an in a sa a. A poh kan tiang chu Kawl tawng chuan an mi duh a hlawh em em a. Krismas apiang hianin hmun tinah khawteah Kawl zinga rawngbâwl reng reng hian an chhuah chuah chuah ṭhin a. Aah, keini paw'n ngaihthlak nuam kan ti a, zaninah hian chu chu a pa birthday present turin he lam hmanga sak sak turin kan sawmin kan request hi ni ber mai, tunah i lo sawm ang.

Kan hmang tan dawn a, sawmsarih tih hming hi tha ka ti em em a, sawmsarih naktuk atanga kan daikai tur hi mihring theihna a ni lo, Pathian venna liau liau a ni tih ka hriatin Lalpa hming chu fakin awm rawh se. Amen. Chuchah tawi ka sawi duh chu Have Jesus have all tih hi a ni a, Isua neitu chuan engkim a nei tih hi a dik em em a. Isua ka neih chinah hian Pathianin nun dang lam min neih tir a, nun thar min neih tir a, nun thil ti thei min neih tir a. Mi tam tak Isua an neih hnuin aah hmana an an chak lohna zawnah chak loh a, thlen tuk a an awm thin. nasat pehlul nen kei a chak lo ber ni awm hi Pathianin chakna min pe a, Sangha Zakua Sawmsarih paruk November nili nilai thawhtan ni atangin Isua Hrista'n nun thar min pe a, chu nun thar min pek ni atang chuan Isua hian ka lawm em em a, tichuanin ka lawmzia entir nana Lalpa Isu i tan ka dam chhung zawng ka nung tawh ang tiin Decision ka siam a, thutiam thutiam ka nei a, Lalpa i tan chauh ka nung tawh ang ti a, ka tawngkam ka rilru ka ka tawngkam teh kha vawiinni thlengin Pathianin min awmpui a, heti teh a, Pathianin min veng chho hi lawm em em a, tichuan hei Pathianin kan tana tha tur hi hre em em a, hei tunah ka thiannu te pawh hi Pathian hian ka tan. A dam atana amah puitu tur a kawppui awm mi ka siam sak ang a tih ang khanin ka tan ka kawppui tur awm te hi Pathianin min lo siam sak a. Heti hianin Sangha Zakua Sawmriat kum November ni sawmthuma Pastor April ni sawmthuma. Pastor tawh kung a bialtu pa Sorin a min kut suih a ni a, hemi kan kut suih ni hian in ka lawm ti famkim tu pakhat chu kan Mizo Pastor zing a hriat lar em em Pastor tawh hrang a kha he kan inneih na ah hian in a lo tel ve a, Pastor tawh hrang a kan inneih na ah kan tan ah te min lawmpui leh.

tunlai tlang pastor tam tak te chu pathum pali velah hianin an duh tawk tlangpui a, kei chu kei pawh hi Pathian chawm ka nih zia te, ka thiannu pawh Pathian chawm a nih zia te, kan fate zawng zawng pawh Pathian chawm a nih zia te, Pathian chawm vek kan nih zia kan hriat atang khanin fa nei tlem tur ang chi hi ka rilru a awm ve lo a, Pathianin min pek zat zat chu kan nei ang tiin, Fanau Rilarah malsawmna pakua kan nei a, chung zingah chuan kan fapa upa ber mai Lalnuntluanga chuan kum thum leh thla sawmin min boral san a, a dang erawh chu Pathian zarah titein vaini thlengin fanu pali, fapa pali dam takin an awm a, kan fate pawh nu leh pa an sual leh an. Khawvel thil an ngaih nat avanga zan mu thei loha min siamte awm lo tein mut tui takin zan tin mai kun Pathian ina khatiang hun tha min pe thei ka lo em em a. Pa tha, pa duhawm tak tak Lalpa'n min pe a. Zirna kawngah ti se hawlkhat atanga degree an lak thlengin fail lo tein an pass vek te hi a lo awm em em a. Tichuan ka lawm leh zualna chu. Kan fanu upa ber mai Lalpa Buatsaih Eden Tharngake hianin sanghnih kum khanin Sittuiah Mission Field a kan awm lai hianin khung number titin sanghnih kum khanin a pass-i a, a lawmawm em em a. Chumi hnuah chuanin Siambuaiin a rawn pass-i ve leh a, a dawtah tein a pass-i leh a, a dawtah tluangin a pass-i leh a, dawtah hluan a pass-i leh a.

Hei tah hianin ka lawmna zual em em a, tunah hianin kan fate pawh anmahni tawkin natha tak tak an thawk hlawm a, an phu loh hna an thawh te hi Pathianin mal min sawmna vang liau liau a ni, an fel vang leh an that vang a ni lo, Pathian zawk hianin a thlangtute rilru an hna thawh vang a ni, chu chu kan rilru kan. Tawngtaina te, Pathian in chhang a ni tih kan chhiat in kan lawm em em a ni. Vaini thlenga lalpan tu leh fa te, a hnung zui tur leh zai a rawngbâwl tura a tianga tu thar te, hmeltha deuh mai te Pathian in min pe te hi a lawmawm em em a. Tunhnua an lo nula zêlah pawh, Kohhran Timawitu Khawtlang leh ram leh hnam timawitu an nih ngei ka beisei bawk a ni. Chuan Pathian hian an kawppui tur tha te min pe a, khaw pasal tha tak tak te an nei a, nupui tha tak tak te an nei a, an nei leh zel dawn ka lawm em em a, tuna la nei lo lo hianin a tha tha na nei dawn a ni tih ka bei, Lalpa ka beisei tlat a ni. Le, chuzawng chu ni mai se. ka lawm thu chu Lalpa hming chu fakin awm nawn leh rawh se. Amen. Lawm awm e. La pakhat kan sa leh anga aw Lalpa i malsawmna chu kan engkim chunga a lang tih kha in zawng la Lalmam.

Kan programme chu kan zo a ni tawh ang. Dingin sa ila a chang a, a dawtna hi. Kan zanin ding ila lam kim lo mah ila, Davai ni lo ding ang aw.